pa por a yega na e desishon ku mi ta bai bin pafó kuné awe. Despues di a purba pa kasi dos luna pa laga partido UPB komprondé ku e lokual ku ta pasando n'e momentunan aki ku referèndum ta un manera pa krea. kaos i krea strukturanan di instabilidat den nos komunidat. Nos pueblo a vota na dos mil kuater basá riba kuantias, lo a kibra fe otro pa e bai den un laso direkto ku Hulanda. Anto enta ke keda mas den un struktura ni di Antias ni pegá na Kòrsou. Anto kiko nos a bisa e pueblo? Bo tin ku skohe pa algu ku ta na bo garantia i siguridat. Pueblo a skohe abrumadoramente, sesenta por shento, pa bai un laso direkto ku Hulanda. E laso directo ey nos a negocié y for di dje a sali e locual cu nan ke discutí awor aki cu nan ta yama invulling, cu nan ke cambia e nomber de palabra di invulling, a sali cu nos a bira, un struktura ku nan ta yama openbar ligham den artíkulo shenta i kuater di konstitushon Hulandes. Ta esei ta e lokual ku nan ta bisa e manera ku nos a yena e laso direkto. Ke men, nos no a yen'é di ningún otro forma, nos no bira gemeente, nos no bira, ke men kòrda ahí? Provensi, pero nos a bira e lokual ku ta un OB Boneiru òf OLB, ku ta un struktura ku nos ta forma parti den Hulanda, pero nos no ta kompletamente un munisipio. Dikon? Pasobra nos tin otro cultura, nos tin otro structura comercial geografico, anto ta esey ta e locual cu nos a logra cu ta duna nos derechonan. Anto ora cu Ramoncito Boy hisa e paspoort aki bisa cu nos tin derecho basa riba e paspoort aki, ta pasobra nos tin e derechonan ey den Hulanda. Anto si nos coge pa mañan nos no ta den Hulanda mas, e paspoort aki ta bay bira un reisdocument, un, laga bisa, vehiculo pa bo por biaha rond mundo bay bin, anto cu hopi pero hopi balor si, como. Un vehículo di biaha tambe. E ta duna bo posibilidad di bo no mester visa pa bo bay casi rond mundo. Hopi balor. Pero comparativamente cu Corsou, Aruba y Sint Maarten, Saba, Boneiru y Sint Eustatius, e paspoort aki den Hulanda ta duna bo un garantia cu tur structuranan Hulandes Cu di cosnan cu bo tin derecho riba dje, bo por aplica pa e derecho ey basa cu bo ta bay, bo ta negosha, bo ta pone bo cosnan riba papel, anto tin un manera cu nan por nenga be con tal cu bo tin e derecho riba dje basa di e pasport aki. Ta kiko mi ke ta bisa awe. Lokual ku mi ta bisa ta ku te na e momentunan aki splikashonnan di struktura estatal ta yega te dia dies ocho. Vota no òf si anto nan ta bisa bo te dia dies ocho di desèmber. Vooral esunnan ku ta bisa bo vota no, no ta papia. di e fechanan despues di diesocho. Anto mi ke bai un ratu na splika ku e lokualnan ku e nonnan ta, pasobra tin diferente non. Mi bin riba di e kidado. Pero lokual ku e nonnan ta, niun no ta bisa bo ta kiko ta bini pa bo despues di diesocho. Awe. Nos sa kiko nos a negosha, nos sa kiko nos tin. Nos sa ku nos ta den un struktura hulandes, ku ta un struktura ku ta den un total grandi di komunidat Oropeo, kaminda tin hopi posibilidat pa Boneiru. Si puntra mi, ku e sinku añanan ku a kaba, si tur kos ta bon? No. ku nos por ferwagt mes ku den sinku aña nos por logra algu kompletamente bon den un struktura hulandes ku no konosé nos kultura, ku no so konosé esun di nan sufisiente, nos tambe mester komprendé ku e tempu ta kòrtiku. Anto si bisa ku Hulanda tin hopi falta? Sí. E pregunta ta, Kuantu falta nos tambe tin komo gobièrnu di a hasi e lokualnan ku nos mester a hasi, di a primi e lokualnan ku nos mester a primi pa nos yega na e nivel ku nos ke? En bes di grita, pidi referèndum, kalumniá, zundra, etcétera. Awor, manera ku mi a bisa, nos ta dilanti di un eskoho. ni maske kuantu ke bakatalisá e importansia den referèndum aki. Tambe no ta bisa, no, e referèndum aki eigelik ke ni ningun balor. Anto si tin balor no paskí nos a hinka tres shen mil dòler pa hasi un referèndum ku no tin balor? Hasi un enkuesta anto no. Si bo bisa ku e referèndum ta un referèndum solamente pa hasi evaluashon den sinku aña. Ando ku ta bezig ta manipulá i gaña e pueblo aki. Pasobra si ta asina, ku e referèndum ta solamente pa evaluá, lokual ka pasa, tin komishonnan ku a evaluá kaba. Pero laga mi bai riba e diferente kosnan ku tin ku ta kosnan legal, outéntiko. Nos tin promé e lei di referèndum. Tur hende ta papia tur kos, pero nan no ta usa e lei di referendum. E lei di referendum ta bisa ku Boneiru tin eskoho di si òf nò, pa lokual ku Boneiru a vota p'e na aña dos mil kuater. Anto ta e invulling pa loke e kontenido di lokual ku Boneiru a vota p'e. Anto ora bo no tin manera di defendé bo mes mas, bo ta bin k'e storianan ku tin un kontenido ku ta un kontenido legal, pero tin un otro un kontenido ku ta e kontenido di kiko a pasa na Boneiru e último sinku aña. Anto si bo tin mag di vota, anto bo por skohe dos kontenido, anto ora ei pa referendum bo ta robes. Anto bisei mi a roga, mi a. Pidi partido, por fabor, para e referendum, anto pone un caminda cu ta un de contenido na e bo ta vota p'e. Bo no por vota pa dos contenido. Pasobra ora bo vota pa cua bo a vota. Bo a bisa, referendum tabata traha dicon pa stop e discusion di referendum, anto pa nos ban traha p'e pueblo aki. Stop, si ku no, ku no ku si, por ta, no ta, stope, pa nos por ban tra p'e pueblo aki. Lokual ku nos a skohe awor aki ta pone un referèndum. Asina bruha ku ora ku nos kaba, sea ken gana si òf no, Boneiru a keda mas bruha ke ta ta. Anto kla kla ta pone. Anto no ta Ramosito Poe ta bisa. Na prome luga ken ta bisa ta e ley di referendum. Ta bisa kla ku bo ta bay skohe pa loke ta trata e invulling pa loke ta trata laso directo. Shonan defunto Betico Cruz a usa un lema. Kiko e lema tata? E lema tabata ta un status aparte pa Aruba. Ora cu el a gana, el a gana e referendum y el a negocia cu Hulanda y a caba, kico ta e locual cu a bira status aparte? Status aparte a bira un pais autonomo na caminda. pa un total sali for di Reino ku ta independensia. Nan a kambiele despues i el a bira mesko ku antias a ta, un pais outónomo den Reino. Boneiru a skohe pa laso direkto, anto e manera ku a yena legalmente laso direkto, paso te seite pregunta a yena laso direkto komo un lokual ku nan ta yama openbar ligham den Hulanda basá riba artíkulo shent i trinta i kuater di nos konstitushon. Ta esei tin riba mesa. Un sí ke men bo ta sigui den e situashon aki i bo ta bai drech'é. un no. Loke men ku bo ta wijs af, manera nan ta bisa, bo ta deskartá di ta den Hulanda i bo ta bai skohe pa otro kos. Awor, e lei ta bisa asina, e lei ta bai un stap mas leu. E lei ta bisa bo, si bo bisa sí, no a pasa muchu kos, bo ta bai sigui negosha ku Hulanda pa drech'é basá riba Tur indikashonnan ku tin ku falta hopi kos, lei, keme evaluashon di spis, min sa ke mas. Si bo bisa no, esei ke men ku bo a nenga e lokual ku tin aworakí, anto esei ke men ku bo por bai un eskohida pa tres otro posibilidatnan ku tin, ku ta kompletamente Integrá den Hulanda, ku ta bira un pais outónomo, lesa e struktura ku semper Partido Democrat a trese kuné, òf bo por skohe pa un un independensia total. Awor, si no ta asina, shonnan, laga nos komba otro bon. cu nos ta bay vota pa sali for di Hulanda ta cuate motibo cu nos ta duna alternativa pa nos drenta den. Mi te pone den un voorbeeld, laga bisa, comun di tur hende. Bo ta entrega un papel na huez pa bisa cu bo ke diborcia di bo señora. Hues a hasi bam! E ta bisa, Diborsio! Awo di bisa, No, pero mi ke sali fi kas, mi ke keda biba ku e señora. Pero e hues den kaso aki ta pueblo. Pueblo ta bisa, No, mi ke keda den Hulanda. Anto si nos bolbe bai den cuestion di famia, no solamente ora hues bisa no, ya bo tra bo cuadro caba, bo tin un señora blond ta warda bo, of bo tin un colo bruin, of bo tin un otro chines cu bo por bai sigui forma bo bida cu nel. Ta esey ta locual cu tin. Bo ta bisa no aki, pero ya bo scoge e tres posibilidadnan otro. Si no. Anto mi ta bai awor aki riba dokumentonan di e boletinnan di komishon. Trove no ta Ramoncito Boy ta bisa. Komishon ta skibi. Anto mi ta mi ta bai les'é pa nos komprondé bon. E boletin ta bisa den ku lo sali tres boletin. Unu ta asuntu di votamentu di diesocho di desèmber e di dos lo duna informashon mas a fondo tokante loke por skohe i posibel konsekuensianan di eseinan, anto di tres boletin lo rekapitulá. Loke bo bisa mi ta bay lesa lokual ku tin den e promé boletin ku a sali. Kico e ta bisa akinan? Cu e referendum di dia diesocho di december dos mil diesinco ta un referendum di maneho den cuadro di ley internacional di autodeterminacion di pueblonan. Conseho Insular, Eilandsraad, Kesa si pueblo di Boneiru ta di akuerdo ku e manera ku a duna kontenido na Laso Direkto ku Hulanda den kua, skucha bon, Boneiru dia dies i òktober dies dies dies a bira parti di Hulanda komo un entidat públiko. I ta pueblo di Boneiru por disidí esei. Ta bolbe ripití kiko ta e pregunta, si pueblo ta diakuerdo ku e votashon di dos mil kuater ku a hasi Boneiru identidat públiko den Hulanda. E pregunta no ta si bo gusta kara di e hulandesnan, ni si ku Camilla tin buraku, ni ku niun di otro kosnan ei.

Ok, mi lo no ni hasi esei. Pero ku bo bisa no ta kompletamente kontra di tur lokual ku UPB a papia for di aña dos mil binte ku ayer. A no a bisa mi no, pero ta e mesun kos nos ta papia. Bo ta papia mesun kos, pero bo ta bisa nos hendenan vota distinto. Ant esei ta engañá bo pueblo, engañá esonanku a vota pa bo. Awor mi ta bai un tiki mas leu. Ban pone bo a vota den di kishonnan. Nos a haya boletin numer dos. Kiko boletin numer dos ta? E ta spliká bo kiko ta un identidat públiko i e ta spliká bo kiko ta Un pais autónomo lesa den e kaso aki un struktura manera ku Partido Demokrat tabata ke tur tempu. Kiko nan ta bisa? Pa loke ta trata e outodeterminashon e pregunta al kaso ta, skucha bon pueblo, patriótikonan. Demokrata mi ta preokupá. So semper nan ta kontra. patriótikonan. E pregunta ta ku si abo na dos mil kuater a skohe pa e integrashon aktual ku Hulanda segun konstitushon hulandes, ke men ku bo ta keda den Hulanda, manera despues e referèndum aya den reunion di maneho a wòrdu disidí i akordá unánimamente den Eilandsraad, òf. Esei ta pregunta pueblo na dos mil kuater lokual ku bo a skohe por ta ku bo keda skohe un forma di asosashon liber ku Hulanda ku ta un posishon estatal propio den kua e laso ku Hulanda lo keda ankrá den statüt manera Kòrsou, Aruba, Sint Maarten. Esei ta pregunta. Ku dia ku bo a skohe na dos mil kuater i a bini laso direkto komo ididat públiko ku ta esei bo ta ke si òf nau. Dus, nan ta puntra bo, Bo ke skohe pa keda den Hulanda òf dia bo a skohe dos mil kuater bo ta ke drenta Hulanda si òf nau? Pasobra por ta ta e Asosiashon Liber, ta e lokual di Partido Demokrat bo lo ta ke. Ripití, polítikamente patriótikonan, dia a bira entidat públiko ku bo ta ke bira parti di Hulanda kaminda bo pasport tin balor di bèrdat òf bo ke pa bo pasport bira bèk atrobe un papel, un buki ku bo por biaha rònt mundu kuné. Pero bo tin niun otro derecho ku esei. Òf ta ora ku Venezuela ataká nos, nan mor di papia ku tin dos bapor di guera pa defendé bo. Pero nada otro. Anto esei ta e pregunta di dia diesocho. Ami ta bole ripití, nos ta para te dia diesocho. Nuenden ta bisa bo despues di diesocho. Anto mi ke splika esaki. Si akaso e engaño di direktiva i liderasko di Union Patriotiko Boneriano ta bèrdat, Mi ta papia di otro partidonan, pasobra nan si ta para riba pafó ta pafó, un cuestion keda den un lado. Nan ta nuans'é awokí pa tende James contento, pero e punto ta nan ke ta pafó. Ante ora ei, si t'asina ku ta despe di dies nuebe, anto e e eleccion ta ta pa bo. Mustra bo malkontentu kon kos ta bai, anto nos lo haña un informashon i partidonan tambe lo ta dunando informashon ta kuate tópikonan ku nos ta bai reda òf nos ta bai negoshá ku Hulanda pa asina asuntu bira mihó. Ma nuende ta papia di esei. Nuende ta reklamá si, pero nan no ta bisa tende ki pueblo duna nos e posibilidat pa despues, pa dies nuebe padilanti, ku boso mandato nos bai negosha tal, tal, tal, tal. Por ehèmpel, ku loan trade off, kon yama e ku ei? Por ehèmpel ku vrije uitkering ta mihó. Pèrmit pa trahadónan, vup, nan ta pasa. Kamindanan ta wòrdu trechá. Salario di hulandesnan òf esun di bonerianonan ta bira meskó. No ta traha prizòn mas, ta hinka e sèn den kaya. Lei sosialnan ta bira muchu mas mihó ku lokual ku nan ta. Uitkering di kinderbijslag ta subi dies bia mas tantu. Belasting bo na paga mes. Un tin mas, vastgoedbelasting. Mi ta menshoná pa bo ku ei loko, pa pueblo komprondé ta kimikimente. Un partido. Un gobierno serio cu ta bisa pueblo vota no, ta bisa pueblo tene ki vota no, pasobra ta esakinan mi ta bay bringa p'e pabo. Mesco cu dia nos a bisa vota pa Lazo Directo, nos a bisa vota pa bo haya garantia di tal, tal, tal, tal. Anto nan ta ey, nos a mira nan, no tur mane nos ke, nan ta ey si. Nos tin salubridat, enseñansa, seguridat, sigui bai. Kompará ku ántes i mira awor. Nos ta tin dia ku a kuminsá diesdos i es tres mil hende na Boneiru. Nos tin kasi binti. Ta dikon workeranan ta bin? Pa sokos ta mas malu? No, sokos ta mas mihó. Anto nos ke kibr'é sin ofresé algu otro. Anto mi ta bisa Boletin uno ta bisa bo, Nene ke bo vota no, ke men bo ta sali for Hulanda, Boletin dos ta bisa bo, Nene ke ora bo sali for Hulanda, bo por skohe den e dos konak. Bo por bira un struktura di Joppie Abraham, di Clark, Abraham i di Robbie bebe ku bo. Ta esei te eskoho ku bo tin. Nan ta bisa bo atol, No, si ta e no di patriótiko, nan mi ta bin riba esei. Bo tin tres no den e referèndum aki. E promé no ta di e grupo ku a manifestá na bestuurskantoor, e grupo di Nos Keboneiru Bèk, e grupo ei su no ta sali Completamente fe Hulanda. Nan ke mender Makambas. Nan ke atende ku Makamba mes. E grupo ei huntu ku Nochi Willem, Jopi Gesges. Hende nan di kustumber. Ku a oponé tras di tur lokual ku ta Hulanda. Semper. Anto ami no ta bai kontra nan. So ta nan pensamentu. Semper. Pueblo vota kontra. Semper. Union Patriótico Boneriano a vota contra, awor ki nan ta den Kamer drumí ku James. E otro grupo ta Partido Democrat ku tambe semper a bisa ami no ta interesá pa bai den Hulanda, mi ke keda un un struktura lòs kaminda ku ami por disidí mi kosnan. Dus kaminda Kos di bisa ta kai den man di gobièrnu, kai den man di polítikonan, no den man di pueblo. UPB a skohe ku no duna garantia di kosnan mihó p'e pueblo, anton ta nifiká ken ta disidí, kon tal ku e pueblo por haña un nivel mas grandi di bida. Anto esei ta kos di Robbie Bergenboom. Clark Abraham, Yopi Abraham ta nan pensamentu. Mi no ta bai contra dje tampoco, mi ta djacuerdo cu ne, pero cu nan ta vocifer'é ta normal, ta semper nan a vocifer'é. E problema pa mi ta Union Patriotico Boneriano, cu semper a bisa algo, anto awor ta bisa completamente algo distinto. Anto bo mester ta homber sufisiente. Bo mester ta lider i un grupo di direktiva sufisientemente machu pa bisa pueblo tende ki nos a kambia di opinion i awe nos opinion ta tal. I no a bin keda hunga lora rònt di dje. Pasobra si tabata bèrdat ku ta asina, ku bo keda bai negosha otro kos, ya e plan di negosashon mester ta kla. No, e plan ta kibra kos. Dikon ta kibra kos? Te ku awe ami no por komprendé. Pero kuarenta i shete aña den polítika a siña mi. ku no ta esistí ningun struktura òf polítiko di hasi kambionan asina drástiko si no tin algu su tras. I e algu ei ta un interes di un manera òf otro. Min ta papiando di interes di di haña kos i di hòrta kos i nada pa no brua mi ku e otro partidonan ei. Ma tin un interes su tras sí. pasobra sin interes un hende no ta entrega su partido manera UPB a entrega UPB su partido na Partido Democrat. No rabia ora cu personanan hala for di UPB. No bisa cu hendenan ta bandona UPB. Bolte. bisa UPB, Union Patriotico Boneriano, un partido cristian democrat, ta bezig ta hala y ta laga su wendenan para. No ta nos ta bandona UPB, ta UPB ta bandona su base di creencia, su base pa loke ta trata su manera di pensa, y ta join algo ciento ochenta grado diferente na ne. Mi ta bay pasa awor aki e locual pa mi caba duna e explicacion, e locual cu comision di referendum ta pasa, atrobe no ta Ramoncito Boy. Referendum dos mil djasinku, Sí òf Nò? Sí òf Nò? Si mi skohe pa vota sí, kiko esei ke men? Vota sí ta nifiká bo ta skohe pa Boneiru komo parti di Ulanda. Esei no ta nifiká ku tur ora bai bo mester ta di akuerdo ku e desishonnan ulandes. Esei ta normal den demokrasia, semper por mihó. Pero vota sí ke men ku bo ke sigui riba e kaminda ku nos ta riba dje kaba i keda parti di Hulanda, manera esei ta reglá awor. Sí, manera boso skucha, pueblo, tin pará den si bo vota sí, bo ta keda parti di Hulanda, I bo ta sigui e kaminda den Hulanda basá riba e areglonan ku bo tin awor aki i bo por kana pa bo drech'é mió despues. Esei ta si bo bota sí. Bolbe ripití, bo ta keda parti di Hulanda. Laga nos tende kiko ta ora bo vota no. Si mi skohe pa vota no, kiko esei ke men? Vota no ta nifiká ku bo no ta di akuerdo ku e kontenido aktual di e laso direkto ku Hulanda. Bo ke anto pa bo stürskolege negoshá di nobo ku Hulanda tokante mas responsabilidat pa Boneiru i. Kon mester realisá esei? Tardi òf trempan lo mester bolbe tene un referèndum tokante e resultado pa laga pueblo di Boneiru skohe. Diesocho Desèmber dos mil diesinte, Mi ta bai vota, abo ta vota? Sí òf nò? Sí òf nò? Lokual ku nan ta bisa, Anto esei ta masha preshon a wòrdu poné riba e komishon pa suavisá e nò? Masha preshon a pone preshon riba e lider a cana rond bay seca tur hendenan pone preshon pasobra si e pregunta wordo contesta of e cos wordo splica manera ta tin problema pasobra pueblo no ta bay vota no ante ora y na hinca un cos ni otro pero ya e comision no por saca mintira manera UPB si por e comision ta bisa bo si bo vota No, esei ke men bo tin ku bolbe bai na mesa di negosashon pa bo bai negoshá mas libertat, mas outonomia. Shonnan, kiko ta nifiká mas libertat, mas outonomia? Pais outónomo den Reino. E no por ta nifiká otro kos, pasobra Konstitushon Hulandes no konosé otro kos. Si bo duna Boneiru como un semi gemeente, si bo dun'é e libertadnan ei, ta basta otro shen gemeente na Hulanda ta bay bisa Hulanda dikon Boneiru sí, ami no. Ke mester ei no ta posibel. E storia di ban negosha pa mas autonomia den Hulanda no por. Anto tur kos ku ta skibí den tur e bukonan akí ta bisa tambe ku no ta sali fia Hulanda. Anteori ta bin un otro referèndum, nan ta bis'é tambe. Anto den referèndum ei, manera nan splika kaba, bo ta bisa eigenlik mi no skohe bon na dos mil kuater, mi ke un pais òf un struktura asosiá ku Hulanda, ku ta lokual di Partido Demokrat. Pueblo ta esaki di berdad. Dia diesocho ta den bo man. Ramoncito Boy a abstene su mes te cu awe di bisa kico e ta e vota. Pasobra m'a kere cu Union Patriotico Boneriano basá riba ideologia cristian democrata lo a actua manera mester ta. pero mi ta completamente desapuntá, desfraudá. Na e momento cu un hende habri su boca bisa tende ki shon ban papia, ban dialogá, rup, mesco cu ISIS, corta bo cabé benta afó. E otronan ta wordo bisá cu nan ta hendenan cu a sali f'e partido. Nan tin mag di papia mes y bisa cu nan ta UPB. Pasobra no tin mag di papi a bisa bo ta oye bebé i bo tin otro opinion ku James Crown, otro opinion ku Jeffrey Levenstone, otro opinion ku Berney Lache. Si bo tin esei, piu, ta wòrdu likidá. Bo mester tin opinion di James Crown, di Jeffrey Levenstone i di Berney Lache ku ta bisa bo, tin un pushi riba e mes aki, pero bo ta bisa ku ta un kachó. I maske kuantu ku bo bisa ta un pushi, Ta cacho e ta. N'e momento cu bo bay eleccion aworaki, basá riba locual cu UPB ta bisa bo, no locual cu e otro partidonan. E otro partidonan ta bisa bo e votacion cu e men bo ta sali fu e Hulanda. UPB ta bisti un lobo, e ta bistié un cuero di carné, anto e ta bisa bo vota p'e. Anto ora caba, E ta kita e kuero di karné, anto e lobo ta habri riba bo. Anto ta bo lo sa, pueblo, kiko bo ta e vota. E señalnan a kuinsa bin kaba. Ata e promé señal aki. Señor Bosman di VVD, el a bisa, Eigenlijk di un manera fini, den e kino, stop di mors ke islanan ei. Si e islanan ke mas libertat etc. Duna nan. Mas leu ku Hulanda por a yega pa integrashon ta lokual ku nan tin awor aki. Eigelik nos ke islanan mas na distansha. Nos ke yega na un manera ku nos ta duna ayudo pa e islanan. Meskos nos ta yuda Bangladesh, Afrika, mi sa ken. Ta esei a cuminsa sali caba. Dicon e man e un lado dea Santa Papi esei? Pasobra nos ta manifesta cu nos no ke keda den Hulanda. Anto nan ta bisa bo, Bon ke keda bay. Anto ta bisa ta ki diantre e koe loco cu Ramonsito Booi a negocia ey, cu bo nivel di Boneiru mester ta casi igual ke nivel di Hulanda. Nan a sabi, No! E nivel di Boneiru mester ta un nivel ku ta kuadra den e área aki. Bo mester kompar'é ku lugánan den e área aki. Anto mi no ta bin menshoná nòmber pasobra si no ta bisa mi mi ta kontra otro paisnan. Pero si tur hende ta bini Boneiru, fei tur e islanan den e área aki, ta pasobra Boneiru tin mihó kondishonnan di bida. Ando nos ta bisa nos mes ta manda e mensahe p'e hulandesnan, nos no ke e nivel aki. Duna nos un nivel ku nos mes por manda, ta nos ta disidí. Ando nan a kuminsá bisa abo aki kaba. Ando vota no. A miti problema kuné. Pero warda si ora e hulandesnan bisa bo den aki, ora ku bo bai e estatura nobo, e lokual ku bo tin di derecho di e pasport aki ta bai kaba. bo ta bai bira, bo por keda hulandes si bo cumpli, si bo haci locualnan cu bo mester haci. Anto. Patrioticonan. Sobranan cu nan ke tum'é ta nan asunto. na patriótikonan ku for di aña dos mil bin ariba a para huntu ku Ramoncito Boy ku sobrá pa a para tras un laso direkto ku Hulanda ku ta duna nos derecho, derecho di aworakí si nos bira malu, tin un avion ku por kue nos riba rònt mundu pa nos kura. Derecho ku nos a saka un identiteitskaart i nos tin tur remedi, tur dòkter, tur kos pagá. Derecho ku nos skolnan a wòrdu drechá, pon'é na òrdu ku aircondition etc. Etc. So ami a traha den skol kaminda ta di ni buki. Derecho ku antes nos mester a paga schoolgeld. Nos mester a paga sèn pa buki. Awor di ke ta kana bo ta gana drenta den klas sin tu buki. I no manera antes ku mester a saka fotokopi, ku klas su bentananan ta basha den otro, ku fin luna no ta tin sèn pa paga salario, ku hospital ta sera porta pa nos pashèntnan, ku botiga tabata sera porta pa remedi pa nos hendenan.

Anto esei ta un engaño. UPB ta basá riba un partido ku ideologia kristian demókrata. Demókrata pasobra tur hende den partido tin mag di tin un bos, tin mag di por bisa algu. Den e kaso akí ta James Kroon su palabra, sobrá el a bira diesocho aña, ta mi ta e disidí. M'a bira mucha grandi. Sobr'e hende sera bo boka. Ante parti kristian ta salí f'e palabranan di Kristu, ku ta bisa bèrdat, ku ta sufri i wanta pa asina e logra e lokual k'el a papia. Ante Union Patriótiko Boneriano, pa kua motibu? Te awe ainda n'e momento aki mi no sa. Su lidernan ku tin awor aki a skohe pa kibra ku e ideologia i bai den ideologia di Partido Demokrat. Finalisá mi ta bisa, tin tres grupo, to laga nos mantené tanten ku nos ta den Hulanda, ku un dicho hulandes, de lachende derden. ku ta Partido Demokrat ku dieseis aña largu a purba kibra Union Patriotiko Boneriano i Ramonsito Booi asta a utilisá Ministerio Públiko pa hasi bida di esunnan mes ku ta grita Biba Demokrat Tobo ki malu ta Harry Jopie Abraham Robbie Birkomon ta lora barik abou ta Harry mira kon den ocho luna i tempu Nan a drenta ku James Kroon i nan a likida Union Patriótiko Boneriano. E otro grupo, Nochi Wellem, Yopi Gescas, skibidónan di Swart Boek. Esunnan ku a pinta tur hendenan ku ta saka potrèt brasa ku kos den Union Patriótiko Boneriano, aworakí a pinta nan komo ladron, partido, kriminal. Nan ta brasá huntu aworakí pa nan bringa Hulanda pa kibra ku Hulanda. Nan tambe ta hari pasobra nan a logra kibra Union Patriótico Boneriano, antes di tres ta MPB, partido di Elvis Chinashu, cu a kita mitar di UPB den eleccion pasá, anto ta sinta keto asina aki ta wak con James Kroon ta pone sobrá di partido den un teblachi y ta entrega na partido MPB. Dus lokual ku mi por finalisá pueblo boneriano pero vooral UPB usa boso konsenshi, usa boso pensamentunan positivo, no pèrdè e derechonan ku bo tin, no bai riba diesocho. di December bai pa despe. Anto cu vota si, bo tin garantia cu tin despe. Si bo vota no, despe di djesnuebe, nuenen ta bisa bo kico tin. Bisanan ta bisa bo vota pa bai contra Hulanda, minder macamba, hasta nos ta dicidi, pero nan ta bisa bo si kico tin aden.